Mae rhaglen Rhagori ar Bori, Cyswllt Ffermio, wedi sefydlu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch hyder mewn rheoli glaswelltir. Fe wnaethom ni ymweld ag un o aelodau'r rhaglen i glywed am y buddion i'w fusnes ers cofrestru. Aled Evans yn enw i, dwi'n ffarmio yma gyda fy mhrawd Iwan sydd yn gweithio i ffwrdd o'r fferm. Y'n ni'n rhedeg system uh, tyfu a pesgu gwartheg bîff ac i ni wyna rhyw 300 o ddefed allan y mis Ebrill gyda'r gobeith o gwerthu'r hynny gyd wrtho porfa mor gynted yn ei gallu. A wedyn ni yn y hydref byddwn ni'n prynu fewn bunch o un stor eh, lan i tua 1000 i 1500 o un a gorffen ni dros y misiodd y geiaf eh, yn defnyddio'r porfa sydd gyda ni a peth cnydau ni wedi tyfu ar ei gyfer nhw. Ar draws y fferm i gyd, ni'n trial cario rhyw 1,500 kilo o bwysedd da byw y hectar, a wedyn ni yn ystod misoedd y haf byddwn ni'n cario rhyw 2,250 kilogram o wartheg, achos ni'n ffeindio fel arfer yn ôl tyfiant porfa, mae angen i ni cael bach o bwysedd ar y site pryd ni'n cael defnyddio'r porfa ar ei orau. Ers gweithio gyda raglen Cyswllt Ffermio ers 2018 a gyda cwmni Precision Grazing a James Daniel, i ni wedi rhoi peth electric fence parhaol yn ei lle a wedi creu traciau fel bod ni'n gallu defnyddio porfa yn ystod misoedd y gwanwyn a'r hydref. Mae hwnna'n meddwl bod ni dim ond yn treial cadw'r gwartheg yn ei adeiladau am ryw 90 i 100 o ddyddiau dros y gaeaf. Yym, a mae'r trwy gwneud hynny a ni'n gallu cael gwartheg mas am ryw tair, pedair awr y dydd yn y gwanwyn, mae'n cael nhw'n arfer a defnyddio'r porfa yn gynt a ni'n ffeindio ni'n cael gwell yym pwysau wrth y dail yn ystod y season o achos ni wedyn. So gyda'r gwartheg yn ni edrych ar ryw 0.8 i kilo y dydd um, gyda'r ffocws yn neud yn siŵr bod ni'n cael y fwyaf hwnna wrth o, y glaswellt pan ni'n mynd mas. So yn ystod y misoedd geia, os gewn ni ryw 0.8 oddi ar silwair ar ben ei hun, a wedyn beth ni wedi ffeindio lenni wrth troi nhw mas, yn y gwanwyr ni wedi cael rhyw 1.1 i 1.7 kilo, so mae'r gwartheg yn neud bach o'r um, compensatory growth er mwyn neud lan ar jyst ticio drosto dros y gaeaf. Gyda'r ŵyn wedyn ni, ni edrych ar ŵyn, os gawn ni 300 gram allan ar ŵyn y dydd, ni'n eitha hapus. Ond gyda'r tywydd sych lenni, eh, mae'r ŵyn actually wedi performio'n well na ni'n disgwyl, so nhw'n neud rhyw 410 gram eh, lan nes 10 wythnos pryd gath yr ŵyn cyntaf i danfon i ffwrdd i dymbia. Trwy roid um, yr electric fence yn ei le, i ni wedi diben a cael gwartheg mas yn gynt yn y gwanwyn, hyd yn oed os mae dim ond am ryw tair, pedair awr y dydd yw e, ond ni, mae fe'n meddwl bod ni'n lleihau costau gaeafu. A wedyn gyda'r haf sych, ni wedi ffindio mae tyfiant eh, lenni lawr rhyw i tunnell, tunnell a hanner i ateb y llynedd. So llynedd byddwn ni wedi tyfu rhyw 15 tunnell ar draws y fferm, a mae hwnna lawr bach lenni. Um, a gyda system ble mae bach o demand gyda ni o ryw 65 kilo o dydd, a lle oedd tyfiant yn lleihau nôl i ryw 40 a 20 kilo o dydd, mae hwnna wedi dod â sialens i ni o ble ni cwrdd ar, ar dry matter na mae'r gwartheg ei angen heb lleihau y, y cyfer ar y fferm yn ormod. So ni wedi bod yn rhan o'r grŵp, yy ma' 'di roi cyfle i ni weithio gyda ffermwyr ar draws Cymru sydd yn arbennig yn eu rheolaeth o gwas- glaswellt. Ma' hwnna 'di roid bach o gyfle i ni shario syniade, yym unrhyw brobleme ni'n do' grôs neu falle rwbeth ma' rywun wedi delio gyda yn y gorffennol. Ma' hefyd wedi roi cyfle i ni gwitho gyda arbenigwyr fel James Daniel a a Rhys Williams yn yy Precision Grazing. Mae'r ffaith bod ni'n gallu shario syniadau gyda nhw am pethau technegol a maen nhw'n gallu rhoi bach o syniad i ni ar pwy ffordd dylen ni mynd gyda pethau yn ynglŷn â tynnu mas yr seasonau ni allan ar y porfa. Mae fe wedi helpu i ni lleihau costau gwrtaith o ryw 50 y cant, so mae fe wedi dod â safiad mawr i ni fel 'na. Ond fi'n credu jyst yr yym cyfle 'na i roi bach o o'r confidence 'na i ni neud rwbeth a'i ddilyn trwyddo arno fe, ma' fe 'di bod yn arbennig a gweud y gwir. So o'n i edrych fel system ble ni'n gallu lleihau coste drud o tu allan i'r busnes. So edrych i pethe 'yn ni'n gallu cyntrolio o fewn y system. So o'n i'n tyfu bach o red clover, Fel bod gyda ni protein yn dod o fewn y ffarm, yym, ni 'di bod yn tyfu pethe fel barley sy'n dod â starch o fewn y y busnes 'i hunan hefyd. Bydden i'n awgrymu unrhyw un sydd yn gyda diddordeb mewn porfa neu sy'n edrych ar ffyrdd i wella'i rheolaeth o coste cynhyrchu i, heb os, i bod yn rhan o'r rhaglen. I ni 'di ffeindio y pobl i ni 'di cael cysylltiad gyda Yr arbenigwyr ni 'di gweithio gyda, mae 'di bod yn hwb mawr i'r busnes fel i ni'n edrych tuag at y dyfodol i creu busnes llewyrchus. So fel rhan o raglen ragori ar bori, i ni 'di cael yn defnyddio raglen Farmax. Mae'r raglen yn gadael i ni edrych arno'r tymor i edrych arno, beth sy'n digwydd os mae tyfiant yn cwmpo o dan rhyw fan, beth sy'n digwydd os 'y ni'n rhoi mwy o wartheg arno, neu'r dyddiadau 'yn ni'n prynu o un stôr mewn yn y gaeau. A mae hefyd yn gadael ni i weld beth sy'n digwydd i'r glaswellt ar y, ar y fferm os 'yn ni'n neud rhywbeth a sut mae hwnna'n amharu ar y blwyddyn ar ôl 'ny. So nawr yr un o'r pethau mwya' i ni 'di ffeindio yw'r gwahaniaeth o'r cyntrolio o un season i'r llall, pethau mwya i ni 'di ffeindio ar y profitability o un flwyddyn i'r llall. So trwy Farmax hefyd yym ma' fe'n rhoid pethau i ni edrych arno, beth yw'r yy output per hectare y fferm a edrych ar sut ardaloedd ni'n gallu cynyddu'r nifer o o wartheg 'yn ni'n cario ar y ar y fferm. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth am reoli glaswelltir, bydd cyfle arall i wneud cais yn nes ymlaen eleni. Cadwch lygad ar ein gwefan am wybodaeth bellach.